Wel, croeso cynnes i chi gyd i'r weminar hon heno. Fe enw i yw Elinor Gwyn a fi fyd yn hwyluso'r sesiwn dros yr awr a hanner nesaf. A warm welcome to you all to this webinar tonight. My name is Elinor Gwyn and I'll be facilitating the session over the next hour and a half. Now, given the topic of tonight's webinar, we thought it appropriate to provide opportunities for speakers and participants to hear and use the Welsh language. We'll have a mix of Welsh and English throughout the session. Felly, unwaith eto, diolch i chi am ymuno â ni ar gyfer y drydedd webinar yn y gyfres o sesiynau sydd wedi trefnu gan brosiect Natur am Byth, er mwyn ystyried sut i hyrwyddo cyfranogiad ac amrywiaeth o fewn sector yr amgylchedd. Heno, byddwn yn trafod sut i ddathlu'r Gymraeg ac ymdeimlad o le ym maes cadwraeth a rheolaeth amgylcheddol. O ran trefn y noswaith, mi fyddai'n hwyluso gyda chymorth Fresh Productions a staff Natur am Byth yn y cefndir. Dwi am ddechrau gydag ychydig o wybodaeth gyffredinol a thamed o gyflwyniad go sydyn i'm diddordeb i yn y maes hwn, a wedyn cawn glywed gan ein siaradwyr gwadd arbennig Carol Owen a Carwyn Graves. Bydd sesiwn holi ac ateb ar ôl bob un o'r ddwy sgwrs, yna sesiwn holi ac ateb ychydig yn hwy ar ddiwedd y weminar. Sleid nesaf, Christy. Next slide. Gallwch bostio sylwadau yn y blwch sgwrsio neu'r bocs chat unrhyw bryd yn ystod yr y weminar. Gallwch wneud hyn yn Gymraeg neu yn Saesneg. Bydd sylwadau Cymraeg yn cael eu cyfieithu yn y cefndir. Defnyddiwch yr blwch Q&A drwy'r weminar. Unwaith eto, fel yn achos y sylwadau, gallwch holi yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd y cwestiynau Cymraeg yn cael eu cyfieithu. Wedyn, cliciwch ar y symbol bawd i fyny os ydych chi'n cytuno efo cwestiwn. Os byddwn ni'n brin o amser ar y diwedd, fe newn ni drio taclo'r cwestiynau gyda'r mwyaf o godi ei fyny. I'm going to talk a little bit about my own involvement uh, with the field. Um, so in all these um, uh, webinars,

A dwi'n mynd i roi ychydig mwy o wybodaeth am y gyfres hon o weminare amrywiol wrth natur. Lle mae Natur am Byth fel rhaglen yn awyddus i sicrhau bod rhagor o bobl o wahanol gefndiroedd, galluoedd, oedran, abledd, rhywedd ac ati yn gallu dod i gysylltiad â byd natur. Ac er mwyn cyflawni hyn, mae o wir yn bwysig ein bod ni'n penodi pobl o bob math i swyddi amgylcheddol a chadwraethol. A ry'n ni'n gobeithio felly y bydd y gweminarau hyn yn helpu Natur am Byth i gyrraedd ei nod drwy feithrin y teimlad bod yna ymrwymiad dwfn i gynyddu cynrychiolaeth a chynhwysiant, a thrwy ddyfnhau ein dealltwriaeth o bersbectifs gwahanol, a thrwy helpu rhagor o bobl wedyn i weld lle iddyn nhw'u hunain o fewn y sector. Sleid nesa, next slide Christy, plîs. Mae pump gweminar yn y gyfres, pob un yn archwilio thema wahanol o ran amrywedd o fewn y sector cadwraeth ac amgylchedd. Felly, amrywedd o ran hil, cynhwysiant o safbwynt anabledd, dathlu'r Gymraeg a'r ymdeimlad o le, sef heno, wedyn i ddod, dathlu cynhwysiant, LHDT Plus, a Nolaf Dathlu Niwroamrywiaeth. Felly hon yw'r drydedd weminar, ond gallwch wrando nôl ar y ddwy sydd wedi cael eu cynnal yn barod. Sleid nesa, next slide please Christy. Reit, dyma droi felly at ein siaradwyr gwadd arbennig heno. Ac i ddechrau, ga i gyflwyno Carwyn Graves. Mae Carwyn yn byw gyda'i deulu yn Sir Gaerfyrddin o hyd, dwi'n meddwl, Carwyn, er dwi'n gwybod bod chi newydd symud ti yn ddiweddar. Mae Carwyn yn gweithio gydag Undeb y Bedyddwyr o ddydd i ddydd, ond rŷn ni'n ei nabod e hefyd fel hanesydd ac ymgyrchydd bwyd, ac fel awdur. Mae Carwyn am gychwyn i gyflwyniad e gydag ychydig yy o Gymraeg a wedyn idde'n troi i'r Saesneg. Felly croeso Carwyn a i ni'n edrych mlaen yn fawr i glywed dy sgwrs di. Diolch yn fawr Elinor yym a diolch i bawb yym am yy y croeso fel petai i'r stafell ddigidol hon yym fe ges i yy gais yym i siarad yn bennaf yn Saesneg heno ac felly yym mi fyddai'n troi yym at y Saesneg yym mewn munud dwi'n cymryd yym hefyd bod yym nid yn yma yn Gymru Cymraeg iaith cynta neu neu'n rhugl eu Cymraeg

Um, uh, I'll read it out in the original and the translation. So the original says, Yn hwf y draen, mae fedr o, yn gwynnu, yn gan wrth ei gofio. Hwyther cyll yn mhlethau'r co, gan ei wen yn gwanwyno. Um, and in translation, in my poor translation, in the thorn's growth, his skill

Felly, uh, diolch eto Carwyn uh, am y sgwrs wych. A draw yn ni nawr te at uh, Carol Owen. Wedi nabod Carol ers flynyddoedd. Mae Carol yn byw gyda'i theulu yng Ngogledd Sir Benfro wrth odre'r uh, Preseli. Mae hi wedi gweithio i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers blynyddoedd mawr, fel parcmon yn y rhan honno o'r sir, a mae ei gwaith hi, fel y cewn ni glywed nawr, yn ymwneud gryn dipyn gyda phobl, boed rheini yn ymwelwyr, yn blant ysgol neu'n gymunedau lleol. Felly, drosodd atat ti, Carol. Next slide, please, Christine. Um, gred. Diolch yn fawr, um, Eleanor, am y cyflwyniad a diolch i Christy a Natur am byth am y gwahoddiad i siarad gyda chi heno. Felly fel wedodd Eleanor, enw fi yw Carol Owen a dwi wedi bod yn gweithio fel parcmon gyda uh, Parc Cenedlaethol Hawdor, um, Arfordir Penfro ers 28 mlynedd erbyn hyn. Sleid nesaf, plis, Christy. Felly, dwi'n gweithio yn rhan ogleddol y Parc Cenedlaethol, yr ardal orau, wrth gwrs, yn fy marn i. I rai o'n chi sy'n gwybod yr ardal, mae hwn yn ymestyn o Drath Popit ar bwys Aberteifi yn y gogledd, lawr Ebergwein, ac yn cynnwys holl ardal Cwm Gweun a Mynydd Preseli draw i ffin dwyreiniol y parc ar bwys Crymych. Fel pob ardal o wledig o Gymru, yn enwedig, mae tipyn o mewnfudo wedi bod dros yn enwedig yr 20, falle 30 mlynedd diwetha. Um, A tipyn o o allfudo plant yn enwedig yn symud lan i Gaerdydd a llefydd i gael gweith gwaith. A ma' hynny wedi effeithio ar Gymreictod rhai cymunede yy sim dowt am hynny yn enwedig y rei yy arfordirol ond er hynny ma' fe dal yn ardal Gymreig iawn a sdim dwrnod yn paso yy o safbwynt fi heb bo fi'n siarad yr iaith fel rhan o fy swydd. Nawr ma' hyn yn Hollol wahanol wrth gwrs lawr yn gwaelod y sir, yn rhan deheuol Sir Benfro a'r Parc Cenedlaethol lawr fan'na, sy' wedi bod yn ardal Saesneg ei iaith ers canrifoedd. Mae tipyn fwy o Gymraeg i gael lawr gwaelod y sir dyddie 'ma, gyda addysg Cymraeg yn ffynnu yn y de, ond mae ond rhaid edrych ar map OS o gwaelod y sir a map OS o gogledd y sir i weld y cyferbyniad ieithyddol yna wedi adlewyrchu yn enwau ffermydd, pentrefi, nodweddion yn y tirlun. Felly mae'n sir a ardal diddorol iawn o safbwynt yr iaith. Sleid nesa plîs. Nawr, un peth sydd wedi newid yn y 28 mlynedd ers i fi fod yn y swydd yw'r ffordd mae Awdurdod y Parc yn ymdrin â'r iaith. Yym, yn sicr dwi wedi gweld newid positif o yym gyda polisi yn dod mewn ar sail ch'mod gwaith Llywodraeth Cymru sy' wedi trawsnewid agwedd yr awdurdod tuag at yr iaith, a hynny mewn ffordd positif iawn. Dwi yn gallu cofio yn anffodus agweddau eitha' negyddol tuag at yr iaith yym gan nifer o staff di-Gymraeg pan dechreues i yn y swydd nôl yn y nawdege. A braf gweud bod hynny ddim yn wir nawr, mae'r tecst sydd ar eich sgrin yn dod o'r hwb Cymraeg newydd sydd i gael ei creu i staff, achos na shwt gwmynt o staff gyda ni nawr sydd yn dysgu'r iaith, a ma' hwnna'n peth ffantastig i weld. Yym bydde dim gobeth yy bod rhywbeth fel 'na wedi cael ei greu rhyw 30 mlynedd nôl. D- dim o gwbl. Yn y tecst sydd ar y sgrin, dwi'n hoff iawn o'r darn ble mae'r iaith yn cael ei alw'n un o drysorau Cymru. Dwi'n meddwl oedd Carwyn wedi cyfeirio at, at ieithoedd fel trysore. Dwi'n cytuno gyda hwnna cant y cant. Um, eb os, nag oni bai. Mae fe yn un o drysorau Cymru, a yn yr un modd i fi mae cael yym y cyfoeth yy o bioamrywiaeth 'na, ma' hwnna'n cyfoethogi ein bywydau ni. Bydden ni yn dadleu'n gryf bod cyfoeth diwylliannol ac ieithyddol hefyd yn cyfoethogi ein bywydau a yym os 'y chi'n gweld y gwerth mewn Warchod Cynefinodd neu Gwarchod Rhywogaethau Penodol yym Mae'n naturiol i fi y byddech chi'n gweld y gwerth mewn gwarchod ieithoedd a diwylliannau. Mae'r byd yn lle tlotach, yn dyw e, gyda phob creadur neu blanhigyn i ni'n colli, a mae'r byd hefyd yn lle tlotach os i ni'n colli ieithoedd a diwylliannau gwahanol. Mae'r ddou beth, mae'r ddou beth yn cyfoethogi cymunedau a bywyd, a'n bywydau. Felly braf yw gweld yym agwedd lot mwy positif tuag at yr iaith ymysg staff sydd gyda ni lawr fan hyn yn yn Parc Sir Benfro yn enwedig gan fod yr ardal yn un ieithyddol mor wahanol o gogledd i gwylod y sir. Sleid nesa plîs. Felly, mlaen i swydd fi yn benodol fel ranger. Nawr, mae rôl y, y ranger um, a beth mae hwnna'n golygu o ran gwaith ddydd i ddydd yn amrywio'n fawr o fudiad i fudiad a hyd yn oed o un parc cenedlaethol i, i barc arall. Ond lawr fan hyn yn Sir Benfro, mae rôl o biti gweithio gyda pobl Felly fel rhan o fy swydd, dwi'n gweithio'n rheolaidd gyda gwirfoddolwyr yn gwneud gwaith cadwraeth ar ran y tîm cadwraeth ac ar llwybrau. Dwi'n mynd mas a ysgolion ar dripiau, dwi'n mynd mewn i ysgolion i siarad, dwi'n cysylltu gyda grwpiau cymunedol, dwi'n gwneud sgyrsiau fin nos, arwenteithiau cerdded, gweld perchnogion tir. A ceisio, a ceisio yw'r gair fan hyn, dylanwadu ar y ffordd mae pobl yn ymddwyn pan maen nhw'n ymweld yr ardal, i ceisio sicrhau bod nhw ddim yn cael effaith negyddol. Um, ond fel rhan o bopeth dwi'n neud, uh, a pe bydde rhywun yn gofyn i fi am un brawd y byr i esbonio beth yn gwmwys mae'r swydd o biti, bydden i'n gweud bod fi'n ceisio ysgogi uh, diddordeb, chwilfrydedd, ag angerdd am tirlun a bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol yn y pobl dwi'n cwrdd â. Um, dwi ddim yn gweud bod fi'n llwyddo, neu na, uh, gyda pawb o, o bell ffordd, Ond yn sicr na beth dwi'n treial gwneud, achos drwy gwneud hynny, wrth gwrs y gobeith yw bydd pobl moyn gweld um, y lle yn cael ei warchod gymaint a dwi moyn gweld y lle yn cael ei, ei warchod. Um, nawr, wrth gwrs, mae lot o wahanol ffyrdd o geisio meithrin y teimladau yna am pobl, boed dangos golygfa hudolus iddyn nhw, um, tynnu nhw mewn i helpu gwella cynefinodd, fel bod nhw'n gweld um, y gwerth a ymddiddori yn bywyd gwyllt, rhoi profiadau cofiadwy iddyn nhw yn yr awyr agored ac yn y blaen. Ond i fi, mae cysylltu pobl gyda'r iaith hefyd, gyda rôl i ware yn neud na, yn, yn, yn meithrin y teimladau cryf na. Um, felly beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just siario cwpl o siamplau o fy ngwaith ble mae'r iaith Gymraeg um, wedi neu yn chwarae rôl blaenllaw wrth ymgysylltu â phobl. Sleid nesaf, plis, Christy. Uh, felly yn gynta, um, nôl yn 2020, pan glaniodd y sefyllfa um, Covid ofnadw na'r pen yn i gyd, Wyn i gyd, dwi'n siŵr, y chwilio am ffyrdd o gadw mewn cysylltiad gyda staff, um, ond hefyd gyda gwirfoddolwyr. Felly, buon ni'n ffodus blynyddoedd nôl i gael Elin ar lawr i wneud cwrs Cymraeg yn y tirlun. Felly cymeres i beth nath um, Elin ar asimileiddio fe reit lawr, achos dwi ddim da'r gallu sydd gyda um, uh, Elin o'r cyniges i i wneud sgwrs syml, syml, syml um, ar Gymraeg yn y tirlun, uh, gyda'r bwriad o esbonio ystyr rai o'r geiriau Cymraeg sydd i'w gweld tro ar ôl tro yn y gogledd y sir, boed hynny'n enwau llefydd, enwau ffermydd neu nodweddion yn y tirlun, a wedyn rhoi esiamplau o'r, or lleiol o'r geiriau yna a siarad y biti'r llefydd um, ac yn olaf rhoi elfen o help i bobl i ddeall sut i, i weid y geiriau yna yn gywir. Uh, felly oedd hwn wedi'n eli at staff, ond yn bennaf at gwirfoddolwyr, uh, di Gymraeg neu dysgwyr. Wel, i bach yn amheus, mae'n rhaid i weid, beth i siwt bydde fe'n mynd. Um, Chymod, dwi ddim yn ieithydd fel Carwyn, crafus i cy yn Cymraeg uh, lefel o fi. Uh, fi bydde'r cyntaf i weid bod treiglo fi bach yn amheus. Ond fi jyst yn brwdfrydig iawn o beth i'r iaith a, a ceisio siario hwnna gyda, gyda pobl a'n credu gyda Bach o arweiniad ac ymdrech, gall pawb hefyd wneud ymges, cywydd o dda i weud geiriau Cymraeg yn gywir hefyd. Sleid nesa, Christy. Felly dechreuais i gyda'r sleid ma, jyst yn esbonio bod wyddor gwahanol gyda Gymraeg. Um, ac yn edrych ar y y syne ma'r llefariad yn yn neud yym a'r effaith ma' roi to bach yn ca'l arnyn nhw yy ma' lot o gwirfoddolwyr ni o gwylod y shir, pobl sy' di ymddeol ond falle sy' ddim wedi derbyn dim yy addysg o gyti'r Gymrag o gwbwl pan ma' nhw yn yr ysgol yym nôl pan ma' nhw'n ifanc a hefyd ma' lot o gwirfoddolwyr ni yn pobl sy' wedi symud i'r ardal wedi ymddeol yym o Loegr a beth o'dd yn Wel, treulio ni tipyn o amser ar y sleid, mae'n lot fwy na, na wen i'n disgwyl, a, a fod yn onest. Um, a ges i'n syni mewn ffordd rili really dda, rili really positif, faint, faint o awch oedd mas na i ddeall yr iaith bach yn fwy, a, a cyn lleied oedd rhai pobl wedi cael y cyfle, os nag nhw'n dysgu'r dysgu iaith, i, i ddeall pethau fel bod, um, bod wyddor gwahanol uh, gyda ni. Sleid nesaf, please. A es i mlaen wedyn, um, just i fynd trwy cyfres o eir, yr 20 gair, uh, dwi'n credu oedd da fi, oedd sleid gyda fi fel un, rhyw pedwar gair ar pob sleid, um, a chi'n gweld rhai'r geiriau piges i fyna, a rhai rei eraill oedd, chymod, rei mowr, aber, llan, carn, pont, rhyd. Chymod, geiriau sy'n gyffredin iawn dros Gymru gyfan, um, dim dim ond yn lleol. Yym, a esbonio beth oedd eu ystyr nhw a a shwt i i gweud nhw'n gywir. A beth oedd yn hyfryd ac yn galonogol dros ben oedd faint mor positif oedd yr ymateb a'r nifer o bobl weles i wedyn ar ôl i ni gylled dod mas o'r cyfnod clo, yym, gweld pobl misoedd ar ôl 'ny, yy, ar ôl neud y sgwrs, faint we' nhw'n gweud faint mor ddefnyddiol o'n i 'di ffindo fe, faint o'r o ddi- mor ddiddorol. A felly oedd e wedi profi i fi bod diddordeb cryf yn yr iaith yn bodoli ymysg pobl sydd yn byw yn lleol ond sydd ddim yn ei siarad e. Um, a ers ni, dwi wedi gwneud y cwpl o weithiau ers ni, a mae rhaid fi wedi bod fi yn cael boddhad mawr o, o wneud y sgwrs yma a gweld yr ymateb ymysg pobl. Sleid nesaf, please, Christy. A wedyn fel rhan um, o'r swydd, dwi'n lwcus iawn bod uh, cysylltiadau agos gyda ni yn y gogledd gyda'n ysgolion lleol. Um, nawr mae hwnna'n eitha rwydd, doi ysgol sydd da ni yn y parc cenedlaethol lan fan hyn, a mae byti wych gyda ni rownd y ffin. Um, felly dyma sleid o, o Cwm Gwein. Yym, a ges i gysylltu gan y pennaeth yn Ysgol y Cwm, a mae hi hefyd yn pennaeth yr Ysgol CSMA, um, moyn trafod, edrych ar, ar creu uh, prosiect bach o amgylch edrych ar enwau perci yn, yn, yn yr ardal. Uh, sleid nesaf, please. Nawr, mae'r pennaeth 'ma yn eitha glew, ware teg iddi, am taflu rhyw project wedi gili a cael bach o arian grant. Felly, steddon ni lawr gyda'r athrawon o'r ddoi ysgol a'r cynghorydd o'r Cyngor Cymuned i weld a gallwn ni dynnu project bach at ei gili. A um, dethon ni lan â'r project 'ma Percy Ni, gyda'r bwriad bod y plant yn y ddoi ysgol dysgu am ei ardal lleol drwy ddysgu am uh, enwau'r perci yn yr ardal a, a beth o'n nhw'n gallu tynnu o hwnna o ran hanes um, yr ardal. Sleid nesaf, please. Felly, yn y bôn, bydd y plant yn edrych um, ar mapiau degwm ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol. edrych ar ystyr y geiriau oedd hwnna'n taflu lan a beth oedd hwnna'n rhai o'r enwau'r percy ma'n gweud wrthyn nhw byti hanes yr ardal yn y gorffennol. Wedd map um, hyfryd um, hwn wedi cael ei, ei greu um, a taflen gwybodaeth fi oedd yr ysgolion ar drip lan i'r llyfrgell yn Aberystwyth. Ond wedyn rhan uh, fi o'r prosiect oedd mynd â'r plant mas am cwpl o deithiau cerdded yn yr ardal, galw mewn cwpl o ffermydd i siarad am yr enwe ar y perci o amgylch y ffarm penodol 'na. A wrth gwrs beth oedd yn diddorol oedd bod gwahanol enwe nawr o lot fawr o'r perci na beth wedd y plant wedi ffindo ar y mapie degwm. Ac oedd hyn wedyn yn sbarduno sgyrsie o amgylch shwt wedd defnydd o tir wedi newid dros amser, shwt bydde newid falle mewn tenant ar ryw ffarm neu perchennog yn golygu falle bod enwe um, newydd yn cael eu defnyddio ar rai perci. A wedyn hefyd, oedd y ffaith bod rai o'r perci bach wedi cael eu bwrw mewn i'n parc mawr, um, ac oedd hwn wedyn arwen at trafodaethau am dulliau modern o ffermio o gymharu gyda'r gorffennol, a'r gwahaniaeth oedd tynnu cloddiau mas ymwneud i'r tirlun ac hefyd i bywyd gwyllt. Felly oedd e'n oedd e'n testyn oedd wedi agor lan um, modd i edrych ar yr ardal mewn, mewn ffordd lot yn fwy na, na just yr hanes. Um, oedd e'n dod mewn a gwedd y pethau eraill. Sleid nesaf. A diwedd y prosiect wedyn, Oherwydd bod y plant wedi cynhyrchu, wel, arlunio arwyddion a fel rhan o'r arian grant oedd modd um, argraffu rein wedyn ar um, borden uh, trwchus a job fi oedd rithro rownd yr ardal yn rhoi rein lan ar y perci cywir, tipyn o job, mae rhaid i weid, uh, matio'r uh, arwydd gyda'r gyda parc. A nawr ni'n gwybod bod rhaid nhw'n mynd i para am sbel hir iawn mas fyna ar y tir, ond mae e'n eitha neis am y tro i weld yr arwyddion 'ma yym man 'yn a man 'co trwy'r ardal yym a a tôn testun siarad i bobl neu os ma' ymwelwyr yn gweld nhw ma'r QR code bach 'na ar y gwilod ma' ma' modd mynd i wefan i darllen bach yn fwy biti fe. A jyst wrth bo fi'n edrych ar hwn nawr ma' isie cl'au arwydd yym Parc y Felin Lifion desperate nawr oes e? Bydd raid fi neud hwnna rywbryd. Sleid nesa plîs. Yym, nawr rwy'n siŵr bod lot fawr ohonoch chi yn ymwybodol o'r llyfr The Lost Words. Um, mae fersiwn, mae'n llyfr hyfryd os na chi'n gwybod beth yw e, o uh, darluniau o bywyd gwyllt a wedyn darn o'r farddon- o o farddoniaeth. Mae fersiwn um, Cymraeg wedi cael ei greu gan, a mae cerddi gan Mererid Hopwood. Ond wedd yr, y llyfr yma, wreiddiol The Lost Words, um, oedd yr awdur a'r, ar, um, arlunydd wedi cael sbardino i greu y llyfr yma mewn ymateb i'r ffaith bod yr Oxford Junior Dictionary yn tynnu mas nifer o eiriau yn bywyd gwyllt o'r, or, um, geriadur oherwydd bod plant jyst ddim yn defnyddio nhw ragor. Uh, a dim o reidrwydd pethau prin, byddech chi ddim yn gweld llawer ond pethau fel dant y llew, drydwy, uh, clychau'r gog. Um, a mae fe yn amlwg wrth weithio gyda ysgolion bod y geirfa am blanhigion cod adar ac yn y blaen yn, yn lleihau. Um, ac o'n ymhrofiad i, bydden ni'n gweud bod yr eirfa am y pethau yma'n y Gymraeg bach yn wannach hyd yn oed na yn y Saesneg. A dwi ddim yn gweud hwn mewn ffordd beirniadol o gwbl. Um, mae fe jyst y sefyllfa i ni nawr yn ac yn adlywyrchu ble ni fel cymdeithas o ran pobl yn treulio llai a llai o amser mas tu fas a, a falle ddim ar cysylltiadau agos na gyda bywyd gwyllt. Um, felly, mewn ffordd i helpu hwn, mewn tymed ffordd bach, bach, bach, bach, bach, dros y blynyddau dwi wedi mynd ati i greu adnoddau syml iawn, rhestru dwyieithog o enwau pryfed, cod, creadurie glan môr ac yn y blaen. fel bod fi'n gallu rhoi nhw i athrawon os y'n ni wedi bod mas yn trochi yn y pyllau glan môr, bod fi'n gallu rhoi rhestr um, dwyieithog o enwau mae creduriaid ni wedi dod ar draws, yr un peth am cod. Dwi'n mynd mewn i ysgolion lot i, i chwilota yn y tir yr ysgol am pryfed ac yn y blaen. Yym, a m- dwi'n ffindo bod athrawon yn ddiolchgar iawn am unrhyw adnodde i ni fel pobl sy'n gweithio yn y sector 'ma yn gelled roi iddyn nhw i helpu nhw i fynd i'r afael â dysgu themâu byd naturiol 'ma. Yym, dwi'n credu bod lle i ni gyd i ceisio gwneud hynna. Y sleid nesa. A esiampl bach bach arall fan hyn o ryw cwis, cysylltu'r enwau gyda'r yym gyda'r lluniau o Pili Palod, bues i'n mynd rownd i rai o'r sioeau amaethyddol lleol yym a mater bach yw creu adnoddau bach fel hyn yym ond 'to ma' fe jyst yn help i i cadw'r enwau 'na a'r a'r geirfa 'na i i fynd. Sleid nesa plîs Christy. A yn yr un modd, dwi'n mynd at noddau syml dwyieithog gyda fi ar deithiau cerdded Cymraeg, i siario gyda pobl, os, to, os maen nhw moyn, sai'n fforso unrhyw beth uh, ar pobl, um, ond enghraifft fan hyn o rhestr o enwau blodau cyffredin y sir, a mae rhestr tebyg dy fi o enwau adar y môr. Um, a fel nhw'n gweud, dwi yn teimlo'n gryf bod bod rôl gyda ni gyd yn y sector yma, os y'n ni'n gylled, i defnyddio'r enwe Cymraeg am blanhigion, adar, anifeiliaid ac ati, ochr yn ochr â'r enwe Saesneg, fel bod mwy o'r eiriau yma ddim yn mynd fel yn ddiarth i i bobl. Sleid nesa, plîs. A un esiampl bach arall fan hyn, rhan o daflen nes i cynhyrchu am wâc i ddysgwyr a'r un 'ma gyda yym llunie hefyd o'r blode we' nw myn' i weld ar y daith gyda'r enwe yn ddwyieithog. Sleid nesa plîs. Ac yn olaf wedyn, um, un o'r perks mawr y swydd yma yw cael arwen teithiau cerdded gyda fy hoff rei yn bersonol ar Mynydd Preseli. Um, deall yn iawn, Carwyn, beth ydych chi'n gweud gan arach y byti mynydd. Uh, Mi'n siŵr bod lot o pobl ar yr alwad mawr gogledd yn gweud, Carol, ddim mynydd yw hwnna. Ond um, mynydd yw ein i lawr ffrin, Mynydd Preseli. Um, A pan dwi'n arwain y teithiau cerdded 'ma, dwi'n siarad yn amlwg ambiti hanes y Parc Cenedlaethol, dwi'n siarad ambiti pwysigrwydd yr ardal o safbwynt cadwraeth, sut mae ffermwyr yn defnyddio'r comin, chimod yr holl stwff da yna. Ond fy hoff beth i yw siarad am yr enwau sydd wedi cael eu rhoi ar darnau o'r tirlun, a esbonio ble dwi'n gallu ystyr yr enwau, um, a sut maen nhw'n helpu ni i ddeall mwy o beth yw'r tir a'r ardal. Um, dwi'n siŵr beth i ni gyd yn ceisio gwneud pan i ni'n cyfathrebu gyda pobl yw, yw cymryd pobl tu hwnt i jyst edmygu'r olygfa, yn dyfe, i gysylltu bach yn ddyfnach gyda'r tirlun a'r ardal. Achos yn mynd nôl i beth wedes i ar y dechre, gobeith yw meithrin y chwilfrydedd a'r angerdd 'na 'y ni'n timlo yym yn pobl eryll tuag at y lle. A ma' rai' fi weud bo' pobl wastod yn ymateb ac yn ymddiddori yn yr agwedd 'ma yym a ma' trafodaethe hir yn deillio mas o siarad am y tirlun. Felly jyst y pedwar dwi 'di roi lan ar y sgrin fyn 'na nawr ch'mod yym o 'di'r geirie 'di dod lan? Ie, yeah, so cors tewgill, chymod, mae ma pob un o'r ein yn gweud rhywbeth i chi am yr ardal, diwy. E? So mae patchyn grigog, mae hwnna'n disgrifio chymod, beth sy'n tyfu na, mae hwnna'n ardal llawn o grig. Mae cors tewgill, mae hwnna'n disgrifio ansawdd y, y, tu, y pridd, y tir, y ffaith bod e'n tir gwlyb. Mae restr gerig wedyn um, yn cyfeirio at nodwedd um, daearegol. y man lle bydd y rhewlif yn dod off y tir uchel a wedi gadael y cerrig yn y pwynt isel fyna o dan. A un ffefryn fi wedyn yw cerrig marchogion. Mae cerrig marchogion yn ardal o gerrig ar wasg ar, ar draws rhan um, o'r mynnu, ond mae'n cyfeirio um, at y marchogion yn gysylltiedig gyda stori Cilwch ac Olwen, a'r marchogion yn hela'r twrch trwyth trwy'r ardal. A mae'r ffaith i fi bo' modd cyflwyno i bobl rhan pwysig o diwylliant ni fel Cymry, sef hen storïau fel Culhwch y Golwen a'r Mabinogi, trwy nod- dych ch'mod, nodwedd fel Anne y Tirlun, ma' ma' hwnna jyst yn arbennig, yym a ma'r sylwadau dwi'n cael yn ôl wrth pobl wastad yn cyfeirio at faint ma' nhw wedi mwynhau ochr yna o'r daith cerdded a a beth ma' nhw wedi clywed. Yy sleid nesa. A felly dwi'n mynd i, i pennu fyna um, gyda rhan o gerdd uh, Preseli gan Waldo Williams ar y sgrin. A jyst yn annog chi gyd, um, pinnau i chi'n siarad Cymraeg, ddim yn siarad Cymraeg, wedi byw yng Nghymru eriod neu wedi symud i fyw yma dwe, um, jyst i ymddiddori a gwerthfawrogi'r iaith, achos dwi'n hyderus Bydd gwneud hynny yn cyfoethogi'r gwaith i chi'n neud, pwy bynnag fath o rôl sy gyda chi yn y maes hyn, ond hefyd dwi'n timlo bydd e'n help i chi i feithrin diddordeb yn y gwaith i chi'n gwneud ymysg cymunede lleol ond hefyd ymwelwyr. Sleid nesa. Felly diolch yn fawr i chi am wrando. Gwych, diolch yn fawr i ti Caryl. Mae jyst mor hyfryd clywed am yr holl weithgaredde gwahanol yma sy yn digwydd ar, ar lawr gwlad. Mae yna waith arbennig yn mynd ymlaen yn, yng Ngogledd Sir Benfro. Reit, mae gennym ni 8 munud ar ôl bobl o'r, uh, o'r sesiwn hon. Felly, uh, ga i weld ar ran y cwestiynau, gen i weld beth sydd gyda ni. Um, iawn. Ni ddechrau efo cwestiynau penodol i ti, Caro, felly, a wedyn um, agor allan i weld os yna ambell gwestiwn arall allan ni gymryd o fewn yr amser sydd ar ôl. Um, reit, oedd Laura gynnefach yn gofyn am uh, y cyrsiau Cymraeg yn y dirwedd. Um, Mae'r rhain nes i sôn amdanyn nhw yn bethau yy gafodd i yym i treialu mewn ffordd, yn enwedig yr un yn Sir Benfro. Wyt ti, Carol, yn dal i gynnal cyrsiau Cymraeg yn y dirwedd yn yn Sir Benfro? Um, ie, wel mae'r... Beth dwi wedi wneud um, oedd e'n sgwrs mwy na, mwy na cwrs, a dwi wedi, dwi wedi wneud e cwpl o weithiau i wahanol grwpiau yym o fewn yr ardal, ond dyw e ddim yn rhywbeth dwi 'di agor mas ch'mod ymhellach na na hynny. Yym ma' un fi, bydden i ddim yn gweud bod un fi yn gwrs o bell ffordd, ryw ryw awr a hanner ch'mod o o sgwrs eitha syml, ond dwi yn... o'r ymateb dwi 'di ca'l yn lleol yym ma' fe'n amlwg bod bod y diddordeb 'na yn sicr, yym Mae wir diddordeb yn y peth 'ma, pe bydde rhywun moyn pigo fe lan a rhedeg 'da fe. Yym, ch'mod, p'un ai mae isie teilwra fe i wahanol ardalodd, ond fel o'n i'n gweud, ma'r lot o'r geirie wen i'n cyfro, ma' nhw'n berthnasol i bob ardal o o Gymru. Mm. Ok, ma' hwnna'n rhywbeth falle sy isie roi ar restr siopa bod isie cynnal mwy o'r cyrsie 'ma ledled Cymru a'u cynnal nhw yn yn gyson. Yym.

Yym dwi'n meddwl bo hyn i fi yym yy so yym yn fras ma' hyn i'n neud gyda yym hanes yym y ddwy iaith a hefyd un o'r pethe yna nad o's dim modd ei hesbonio sef jyst y ffyrdd ma' gwahanol ieithoedd yn disgrifio y byd. yn aml, ddim yn ddieithriad o bell ffordd, ond yn aml mae um, enwau lle yn y Saesneg, fel yn y Ffrangeg, um, yn dibynnu ar enw um, unigolyn. Um, so cymwch Birmingham, er enghraifft. Ham, hen air o Saesneg sydd wedi marw erbyn hyn, yn golygu um, treflan neu anedd neu rhywbeth. Um, ing, pobl, a by, um, dyn, oedd hynny. Ac os ydych chi'n edrych ar llawer iawn o enwau lle yn Saesneg, maen nhw'n ma, ma nhw dilyn y patrwm yna, maen nhw'n deillio o um, unigolyn, arweinydd neu beth bynnag. Ond dyw hwnna ddim yn wir yn ddieithriad. Y peth arall yw bod llawer o'r enwau Saesneg sydd yn, yn, yn reiddiol yn ddisgrifiadol, roedden nhw'n ddisgrifiadol yn yr hen Saesneg, um, ond bod um, yr iaith Saesneg wedi newid, a wedyn does dim modd deall ystyr y y yym yr enw jyst o edrych ar yr enw gyda lens Saesneg modern. Yn y Gymraeg yym yy a does dim digon o o ddogfennaeth i wybod y i alluolrhain yr holl fanylion yma ond i ryw raddau ma'r iaith ysgrifenedig o leia' wedi newid llai dros y mil o flynyddoedd dwetha yn yr Saesneg ma' hynny yn wir yym a mae'n bosib yym hefyd yym a fel fi'n gweud does dim digon o dystiolaeth ond mae'n bosib hefyd bod yym yy rhai o'r enwau lle ma' nw wedi newid wedi newid gyda'r iaith yym so yym ma' Ffrainc yn neud e hyd yn oed yn gliriach na Saesneg yn Ffrainc ma' llawer iawn o'r enwau lle Yym, mi oedden nhw'n wneud sens fel petai yn y Lladin, ond wrth i Lladin newid i Hen Ffrangeg a Hen Ffrangeg newid i Ffrangeg Canol a Ffrangeg Modern, erbyn hyn dim ond gair yw e, yym, yn hytrach na bod chi'n gallu gweld, fel gyda'r enwau Cymraeg, chi'n gallu torri nhw lawr mewn i'w, yym, chimod, gwahanol rhannau y gair. So bron bob un o'r enwau Hepty oedd gyda Carol ar y map, neu bron unrhyw bentre yng Nghymru, y mwyafrif llethol, mi allwch chi edrych ar y gair a dweud dyna ystyr yr enw. Um, nid felly um, yn aml iawn yn Saesneg neu Ffrangeg. A, a yeah, hanes iaith yn newid yw hynny yn y bôn. Mm -hmm. Iawn, ni'n brin iawn o amser, ond dwi'n ymwybodol bod yr, yr darn ola yma o'r sesiwn fod i um, trio adnabod camau nesaf. e, neu, a wedyn ni'n meddwl, reit, licen ni drio gofyn rhywbeth i chi'ch dau. Um, mae yna sylwad eraill a chwestiynau eraill e, am enwau yn Gymraeg a rhywogaethau, rhai doniol ag ati, ond ddrwg gen i, dwi am adael hynna. Dwi eisiau holi Carwyn a Carol 'sa gennych chi restr siopa nawr o bethau hoffech chi weld yn digwydd um, i gynyddu'r math o bethau ni wedi bod yn trafod heno. Beth fydde ar dop eich rhestr siopa chi? Uh, o ran y sector amgylcheddol, na i gynnig un i gychwyn, uh, licen ni i weld yym swyddogion treftadaeth iaith ym mhob corff amgylcheddol, yr sector gyhoeddus a'r trydydd sector, ledled Cymru, achos yy gobeithio bod sesiwn heno 'di dangos pa mor fawr yw'r pwnc, pa mor ddamfur, pa mor bwysig yw e a sut mae iaith yn plethu efo'r amgylchedd. A Mae'n golygu llawer mwy na chyfieithu, er pwysiced yw hynny mewn cyrff amgylcheddol. Felly, dyna fydde ar dop fy rhestr siopa i, swyddogion treftadaeth iaith ym mhob corff amgylcheddol yn gyrru'r math yma o weithgareddau amrywiol yn ei flaenau. Felly, un, un yr un gan y ddau ohonoch chi, Caryl ac Arwyn. Um, Wel, fe a i am, am yr adnoddau syml yma i ysgolion ac yn y blaen. Fel ni'n ni'n colli geirfa, um, yn enwedig ymysg y to ifanc, dwi'n gweld lot o athrawon, mae'r athrawon hen yn gred, mae'r athrawon mwy ifanc, dwi'n gweld bod y geirfa ddim gyda nhw, a, a'n aml Mae rhaid nhw i ni wylo bob man am am adnoddau, wedyn falle bod yr adnoddau yna, mae mwy o ymdrech 'di cael ei wneud i hala nhw i edrych yn ffansi na jyst wneud nhw yn yn ddefnyddiol, chimod. Yym a a a felly dwi'n meddwl os ni'n gallu helpu athrawon, mae'r mae'r awch mas 'na, mae lot fwy nawr o waith yn mynd mewn o ran cael ysgolion mas, annog yy ysgolion i ddefnyddio'r awyr agored yym yn eu themâu ac yn y blaen. Yn i ni fel Parc Cenedlaethol, dwi'n mynd mas o ysgol es i am mas o ysgol wythnos diwetha, dwi'n mynd mas o ysgol wythnos nesa. Ch'mod, ma' ysgolion a want i fynd mas i'r awyr agored, a dwi'n meddwl ma' isie i ni fel mudiade a pobl sy'n gweithio yn y sector 'ma wedyn neud popeth yn 'yn gallu i helpu'r athrawon 'na, achos falle ddim 'na i yym ch'mod falle bo' nw 'di dod os- o'r cefndir hanes neu cerdd neu beth bynnag, i helpu nw gyda adnodde syml, yym geirfa ac yn y bla'n, yym. a peidio â meddwl gormod ambiti bod popeth yn gorfod edrych yn ffansi, sdim rhaid i'r pethe 'ma costi lot o arian, dwi'n dwi'n whip-o mas stwff jyst yn hunan, taflen dwyieithog, grêt, just the job, 'na gyd sy isio arnyn nhw. Yym a cael cael y pethe 'ma wedyn mas i ysgolion i helpu'r athrawon i i ddysgu'r... Achos ma' cenedlaeth nesa, ma'r plant yn dwli, chimod, ewch chi â plant i trochi yn y pyllau dŵr, ewch chi â nhw i wylo yn pryfed. Ma'r plant yn dwli ar y pethe 'ma, wedyn ma' jyst helpu a'r athrawon bod y geirfa 'na, bod ni ddim yn colli mwy o'r eiriau 'ma yndyfe, o, o defnydd plant sy'n dod lan nawr, bod nhw ddim yn gwybod beth yw beth. Gwych, diolch Caryl. Carwyn, dy un syniad di? O'n i'n mynd i weud yn union yr un peth â Caryl, um, a chwad, gwir pob gair, um, plant yw'r yy yw'r allwedd fan hyn dwi'n meddwl a a falle jyst i ategu ch'mod ma' ma' realiti cymdeithasol, hynny yw dwi ddim yn dwi ganol yn tri degau, dwi ddim dwi ddim mewn oedran yym ond mi dyfes i lan yn chware ar yr hewl yym pan o'dd y tywydd yn ffein o'n i'n chware mas ar yr hewl ac o'dd hynny'n dod â ni mewn cysylltiad gyda Bydd natur a bob math o bethe yn naturiol iawn, a fi'n gwybod hynny'n wir yn llawer iawn o bobl trefol neu wledig yng nghenedlaeth i ac yn hŷn. Ond mae hwnna wedi newid yn, yn ddirfawr, um, ac ychydig iawn o blant um, sydd allan um, dyddiau hyn, newid cymdeithasol, allech chi weld yr ystadegau am hyn. Um, so, um, yeah, falle bod e'n ddiog, ond, ond o'n, i, on i wir yn mynd i ddweud beth wedodd Carol. A mae'r ma, ma um, mae'r cwricwlwm i Gymru wedi nodi bod hyn yn yn yn ddyhead, yn ddymuniad os hoffech chi, bod hyn yn rhan o addysg plant yng Nghymru, ond yym wel o o leia o beth dwi'n ymwneud cryn dipyn gyda ysgolion yn yn Sir Gâr a ma' 'na awydd i neud e fel o'dd Carol yn gweud ond dwi ddim yn gwbod t'o' fi dwi'm gwbod eto os ydyn ni 'di gweld y dyhead yna wir yn cael ei gyflawni, a dwi'n meddwl bod ni eto tipyn o'r ffordd bod pob plentyn um, yn ystod ei hamser um, cynradd um, man lleia um, wir yn cael y cyfle i, i ddysgu'r pethau hyn, dysgu am eu cynefin, dysgu'r geiriau, dod i adnabod, bod yn gyffyrddus allan y mas, chymod, um, yng, yng nghanol y coed ac yn y blaen, um, a'r ceia ac yn y blaen.

So thanking the speakers uh, and also thanking our translator. Diolch i ti Hefin um, am, am yn helpu ni heno. Dwi'n meddwl falle nad oes na amser i wneud yr arolwg sydyn gydag ymddiheuriadau am yr, y cychwyniad ychydig yn herciog efo trio gweithio yn y ddwy iaith. Ond y peth pwysig yw bod ni wedi cael clywed sgyrsiau bendigedig Carol a Carwyn, a gobeithio bod pawb wedi mwynhau a wedi cael cyfle i feddwl falle ychydig yn ehangach ac yn ddyfnach am y pwnc hwn sy'n diddori ni'n tri ar y panel heno yn sicr, a dwi'n siŵr bod yr un peth yn wir am nifer fawr o'r bobl sydd wedi ymuno â ni heno. Felly, diolch o galon i chi, a chofiwch bod 'na ddwy weminar arall i yym o dyma ni, dyma rhannu'r barn. Reit, os oes gan bobl um, funud i, i lenwi'r holiadur yma, dio e ddim yn mynd i gymryd mwy na munud, a os allech chi um, rannu eich sylwadau gyda ni, bydde tîm natur am byth yn gwerthfawrogi. Dwi'n meddwl, fel dwi'n deall, mae'r arolwg yn mynd i ymddangos ar y platfform nawr.

Dwi'n gobeithio bod hwnna wedi gweithio achos dy'n ni ar y pen yma ddim yn gallu gweld unrhyw beth yn digwydd. Felly, Christie, shall we move on to the next slide? Lyfli. Felly, cofiwch, mae yna ddwy weminar i ddod eto, yr cyntaf ar y 19 o Chwefror yn dathlu cynhwysiant LHDT plus, a Rinola wedyn ar y deunawfed o Fawrth yn dathlu Niwroamrywiaeth, a bydd croeso mawr i chi gyd yma heno i ymuno gyda'r yr sesiynau hynny. Felly diolch o galon i chi gyd am ymuno â ni heno. I ni wedi mwynhau, a wedi mwynhau gweld y sylwadau a'r cwestiynau sydd wedi dod i fewn hefyd. Diolch yn fawr i chi amdanyn nhw. Noswaith dda i bawb.